le tun tumah chuan Mizoram a accident tam thlen tam na ber RK road thlir na thlir ho na kan nei dawn a ni tun tumah chuan in eh a chip chhir leh kha tih ang chi khan kan rawn ti dawn lo va a hmel hriat na ang lek in an thlir ho ang a nakin ah Hei helai kawng hian chanchin a ngang reng khawp a, tin, veng mite pawh ti kawng lehlamah awlsamna a thlen rual rualin harsatna te pawh thlen tam hle niin kan hria a, tiang chuanin helai veng hnaia mite kawm te pawh kan rawn tum ang a, tiang chuanin a chin chhuakin kan la rawn ti dawn tho a, mah erawh chu tun tumah chuanin kan han thlir ho thuak thuak dawn a ni. hei kan hmuh ang hian helai velah hian motor ke them lom lo awm nghal nuaih nuaih mai a hei an accident nasa thin ni tih a hriat a tiang khanin hei helai kawng hi ahh metal rod pangngai kan tih ang chiang a katra siam kha a ni lova cement chhun ang chi kha a ni a. eng hi kawng chhuk chhoh ah phei chuan in rua tlak phei chuan nal duh em em mai a chhuk tha khawp mai a hei camera ah hian a lang chhuk vak lo va kan hmuh ang in hei he lai phei chu an su chhe deuh vek tawh a ni he lai a bang an siam hi cement a bang an siam hi eh a kir lam ah chuan in tlem teh khan an su phawt a a kaw deuh dek thin a mahse hei tun ah chuan in a lo kaw deuh vek tawh a ni hi. khi khing lai bang te pawh khi rang rei ruai mek hi an su nasa tih chu hriat a ni an tai nasa thin khawp a ni tih a lang a khi rang rei ruai mai ni hmm khu chhuat te khaw ran nei nuai mai khaw maw tiang khaw nia Hei helai te saw an bang te saw saw rang nasa mai ni alcatra oh cement in an rem tawh a lung an rem tawh a a hma phei chuan in helai hianin an pal hi a su chhe deuh zel a ni ang chian a ni sawnglai te saw sukut in gate te pawh thir in-- An siam atiang chuanin na helai sawkphah hi den nem em mai ni. Helai tak hi nen accident tamna then chu camera hian a lang chhuk vak lo a, hmuna kal chuanin chhuk tak a ni. A chho bakah la kual kawi chho leh nghal a hei. An kawng siam dan a hi pui chiah lo nge ni motor ke inkhai thin a helai hian. Khuaru hil phei chu a kal hlei thei lo ni tiangah hian u video te hei ah min min rawn pek khawm te nih vangin a hrang hrang kha kan rawn ti kual a hei an thlir leh ta ila umm hei helai mi pawh hi accident zo chauh a ni mahra chu accident line la hman lo ni maithei a ku. Motor hi chhuk zawng hian tlan an phal a, he pickup chin kan tih ang hi ama erawh chu chho zawng hi chuan tlan phal lo ni. Zanriah hian a hre lo hian rawn tlan len tum thin a, khulai khawn an beidawng ngei ngei a an ti a, tlangpuiin tlan chho theih hi chu. an tam lo khawp mai hlawh tling thei hi chu aw motor a chhuk thla bawk a khawlai khawn speed lak nghal bawk se an buai thin a ni khawlai khawn helai chhuk thla khawn motor pawn accident nasa tawh mai a aw tuna rawn lang ve leh thung ah hi. Khu laia mawng lam pangngai inzawmna thlan mual thlang kha ni leh daih tawh a hi. A tawp thleng khuan a lang dawn lo va. Amaherawh chu hla tawh chuang lo a khu a thlang khu National Highway kan tih kha a ni a, Sairang Road ah Arvi Road a sen chi len chak deuh ah khan a chhuak thla a ni hei helai hi. Tun hma Covid nineteen hrilen laia Police ho an lo duty na thin kha laiah khan a chhuak thla a. hei helai hi vai vakawn veng thlan mual kha ni mai a hnai em em mai ni ta tang a kal hi leh lamah chuanin ih sawt cut em em a amarawh chu motor fit loh tan chuan tlan mai mai chi chu ni lem lo. Umm hei chho zawngin an la ve leh a, nachina kawng chho ul lai ber miin accident tamna ber mai a kha. Hrosalai piahso Uaime he section four in a nia, sawn laite saw taxi te kha accident a rawn su thla tlang rawp mai a hei lai bang te hi kan hmuh ang khian. An thlak nasa tawn heng lai bang te. Rik. Helai step pawhi him lo motor accident pangai two wheeler ni lo motor pangai hi an rawn tlan lawn thla thin a accident hian zang thal zawng ten an tleng thla hawl hawl mai hle lai hian motor pangai pawh brake a fail atiang khan a a steering a fail thu la then. Khu a chhuat te khu hrang rei ruai mai ni maw? A chho rap thlak khawp mai lai hi a. Camera hi chuan en hlauhawm lem lo ni hi tia an en mai chuan. Hmm. A then phei chu an zam thin a helai chhuk thlak hi. An suk thla an khalh thla leh ngam si lo a, an nawr thla a then. Khalhsaktu an zawng tih ang khan awm buai fo mai a ni hei. Helai vela chengten an sawi dan chuan in ni khatah hian in mi an accident ngei ngei anga chhut tur a nen tih chu chu an lo sawi sual pal a nih pawn. ni khatah hian pali panga an accident a khang te nena chawh rual phei kha chuanin ni khata accident ngei ngei ang khana chawh rual thei pam pam a ni entia ni umm khei khei laiah khian a chhuak chho leh a hei heng lai chho te pawh hi loh chho ulh accident nasa thin a ni hei glass keh them te tam mai hei. Tiang khanin helai hi Vaivakuan zong hnuai sawta MZ Tui Road kan tih chawlhmuna chhuak phei lo pai bawk sawt kat nan tih mai thin a kha a ni a, helaiah hianin motor lian tlan an ching a, helai hi lei chet tam na nih vangin hei a chak lawkah te pawh khian lei a khi a, khilai building thlangah khian. heng lai hi tla hniam deuh tawh a hei he lai te pawh he lai in te pawh hi khi nasa mai chu vang chuan in motor lian hi tlan an phal lo tih ka hriat tur a ni motor lian hian in rawn tlan ruk an ching leh thin a a veng a cheng te tan hian a hlawm tih hriat pui tur a ni chu vang chuan in tlan loh hram hram tur a ni. Umm hei video a dang a rawn lang leh a hei motor tam lai tak a ni a helai hi accident an tam na chhan pakhat bawk a chu kawng chhuk chho ulh kual vel leh a nal te chu thu hran ni se la umm kan sawi tak ang khan tawng mawi lo ni lo se la he rv lama zu bazar haw lam hi an nih tawh thin avang hian an lu rawn hai chho deuh tawh thin a. Aa chuvang chuan accident te lo awl thin a ni. Umm. Tlangpuiin hmeichhe thlak duh pakhat an sawi chu helaia rawn haw lampang accident ho hianin ah an motor rai hianin an a mawi hi pai rawn tla chhuak thin aiin accident pa rawn tla chhuak thin a hi an ngaihven hmasa ngei ngei ang tia a nih duh hmel khawp mai an accident a-- a mawi kha rawn zuang chhuak ta hmasa ta thin a kha kha a lir zui mai ta thin a kha kha an motor tung hmasa lo khanin an zu um zui ta thin a ni ang chian ni laivenga cheng ten an sawi dan hmangin ni duh hmel khawp mai hei a chhuk thla lam kalh an tum bawk chhuk thla lam a motor tam lai an lo an bazar tam lai taka an chhuk thlak phei chuanin

National Highway lam pawh an dan thin avangin khi laia lei tla hniam lei min avanga lei min an khawih mek avang khanin National Highway khu an dang thin a chuvang chuan hela hi kal nan tak an hmang a sawtah MZU road lama tlan tur hi an awm reng a. hetiang ani avang chuan helai lo kal tur nen phei chuan in a ru lutuk mai a ni a ang lutuk khi khi khi a then an nawr chho a khi motor tha pa ngai deuh lo chuan a zo lo heng lai chho te pawh hi a in nawr chho ngei ngei mai a ni a then an chhuk a. a mihring chuang lo in an mar chho a tih ah khianin motor chu ui awm vek khawp ang la heng lai chho mai chuanin imm keng hianin four wheeler rawn chho tum te hi ah kawng laia zu bazar haw lam hian in an pui thin a khu khu lai chho ah khawn motor tan na kan tih na kha maw helai hi.
Bisana Highway kawng an laih leiminna zohnuai leimin laih laihna leiminna an laih leh vangin hei ti hian kan in peng a chhawi kata an awm kal an tam khawp mai a zam na hrel tuk
khulai taka khawn motor a tang thin a
khu khu khu khu an in phur a a sawt cut bawk sia.

Chho hi chho hi phal lo ni hrim hrim ta amaherawh chu hei an tang ta an puih ngei chu a ngai dawn a. Thu tuna motor tanna thlang lawk khu khung lai barrel lawm sintex sawmna khung lai te khu motor pangai hian tlan thla an accident a tih khawn an su thla thin a ni vei lampang khu kan hmung a sintex in bang te kawn suk kaw vek tawh a ni hma khan.
An pui an pui lo chuan an chhuak dawn lo tum a. Umm khutah thlang thlan mual ah te khawn a then an thlawk thla a. Helai chu accident tu ru tawh khawp mai a nunna chang deuh mai chuan la awm lo nge ni? Ka
hriat sual lo chuanin a tantir lampang khan nunna chang pakhat ka damdawiin an thlenpui hnu khan a awm an tih hmel hliam.
Helai motor tanna bulah khuan hmanniah pakhat bike ina phur a hnung zawk a, mi kha tukhum vawt zar in a tla thla a kha pawh khan buaipui nak nak ni awm a nia, a thi nasa mai ang tia
mi che sawi lai lo lak vawk vawk thin a kha thil nuam pawh a ni lova, engah marawh chu huat thu tur ah huat thu ah kan la em lo tur ah ngai ila khing te pawh khi khi thil nihphung khan an hriat duh vang in an tarlang mai a nia.